Niki semua niki sampam magang. Sama duduk kitu sama betunga ditu. Sama duduk ba channel kami. Nadai bukai nadai nama bukai sigi channel tapang bekumbai. Lenyau orang ke lama ganti kami ke baru mantai serta betusi ke macham cherita. Anda ngelengka anda ninga ke ba belakang jerita kitai Iban. Enti nadai ke lama nadai ga iya ke baru. Simpan enggau teguh nyadi pesaka, simpan enggau manah nyadi peransang ati. Besukung betulungka bansa diri, ngambi pegari serata menua, ngambi keterang serata dunya. Oha!
Selamat datai ngagai channel tapang bakumbai tu channel bangsa iban.

Ngarap ka kita ka pindah Enggau jari tatu. Ya selamat betemu baru ngagai bala peninga semua tabi serta basa ngagai bala peninga au nyadi ke sekali tu kitai begulai baru enggau sida aki geringu. kitai begulai ba tusun ke dua puluh satu. A baka selama mega ngagai kita ke bedau subscribe tauka langgan channel tu. Aram kitai sama subscribe tauka langgan channel Tapang Bekumbai. Au ane ninga mega tekan meh butang luching ngambika kita enda tinggalka jerita tu. Au enggau pia mega bala peninga semua, kita mega tau share jerita tu. Ngambika bala peninga mega sama enggau kita ninga jerita tu. Au nadai salah mega kita tau like enggau komen ba baruh dia. Au terima kasih mega ngagai kita ke udah subscribe, like, komen sereta share ke jerita tu. Au nyadika sekali tu aku terus ngagai tusun ke dua puluh satu. ba jerita jenaka Geringu enggau aki iya. Au tusun ke dua persatu ke sekali tu begetu bunyi iya bala peninga semua. Au kira bisi tiga ampat hari bekenya, gerai meh abi ulai chumio sida dom gentung enggau geringu. Au lemai nya tumu aki geringu nanga ka ai angat laban ka kena iya muka kapas kena malut ulai chumio sida tiga nya. Kira udah ai angat nya mansau. Aki Geringu lalu nikam ai angat nya, ngambika nyadi ai nyilu kuku tauka ai setengah panas. Udah nya rauh-rauh ga Aki Geringu tu ngangauka bala ucho iya. O ucho aki ke nama Dum, Gentung, Geringu, kemo kemon ucho. Pia ko chara aki Geringu tu ngangau ke bala ucho iya. Au nyampau meh bala ucho iya nya ka mansang. Enti agi sekali kangau sigi enda terangkat sida tiga tu. Oh ucho, itau kita tiga ucho, nama enda buka baloi lulo kita nya legi? Au meda sekali ngangau enda ke sida sebuah tu angkat. Au na liat meh tudih ni geringu tu. Ninga aki geringu tu ngangau ke sida iya nadai ati angkat. Wo uchouk. Nama kita tu enda buka balu lulo kita nya legi. Aku kelelak ninga aki kita nya rauh-rauh. Baka ke kerak makai ba rambau. Pia ku ini geringu ga ngangau ke sida iya. Au baka kerak makai buah rambu ku ini geringu. Au baka nya pia bala kerak rerauh laban makai buah rambau. Au mayuh macham ga ini geringu tu neh. Nemu aja gia maka ke utai. Ninga ini geringu udah ngangau, nya baru sida sebuah angkat. Datai ba dapur, dulu agi Gentung nanya aki iya. Aki, nama utai gaga dih nya aki? Nama utai ba kitiu nya aki? Ai ijuk, ai langkau kah? Pia ku Gentung nanya aki geringu. Sekali tak ninga mini geringu utai ko gentung ai tadi. Nama tadi gentung? Ai juak? Ai langkau? Enti kalu bangat ka ngirup gentung tu ai keluruk tu langak dik. Pia ko ini geringu nyau meletup ini geringu ba dapur dia. Ini Gringo terlalu mantai ke kelu rua ka nyua ngagai gentung. Eh asui iru ake da ini. Ake nya tukang achung kami sebua nya ini. Aku tu tukang achung ai chelap aja. Pia ku gentung nyawa ini Gringo. Ake deh nya. Asung iru rachun chap pala manua sekali ngenyawa nama lembau baka iya nya. Pia ke aku ini geringu ke ngelanju aku utai sekali. Nya baru ke o terus na pia ya aki. Pia ke aku dua meri rinyek nuni aki geringu. Apo apo ini wai. Iga ke bangat baka nya. Uji asung ngihup sumit mayau ka, pawa hut ka, bisi agi ga asil. Munyi ko lagu. Udah ape nyadi bujang biak. Au sempat metudah agi geringu tu belagu. Nya ko kokam pa ai sebuak nya nama enda irup kita deh. Kumai dina manah ai nya ulih nurun ke darah tinggi nya. Pihak Klinik Geringu lalu nunjukka ai sebuah laban ngasuh sida ngirup ai kuku kam. Au kuku kam tu bala peninga semua, iya nya siti ari bansa daun ti ulih dikena ngubat penyakit darah tinggi. Daun kuku kam tu bewarna gadung. Au pelaba kaku bisi nama bukai deh daun tu. Dia bala abai langup din sigi ngumbai daun tu kuku kam. Au daun nya direbus orang, lalu ai iya diirup belama. Daun kokokam tu bala peninga. Aku kala sekali meda ba Sibu. Au mayuh ba rumah panjai nya peda aku. Au ai nya bala peninga chukup iya pait. Enti sekali meda sigi ngumbai ai nya ai te. Au kira pia meh info mimit ngenang kukuh kam bala peninga semua. Au pulai baru meh kitai ngagai jerita tu. Ihup aku belama meh ai ngukuh kam nya ini wai. Dihingu nyengai bai aku ngihup nya. Tabal kelat ku iya nadai champur gula. Pandai aki Geringu tu nyebut nama ai, ai nguko kam. Ka bebula. Ai kuko kam nya agi tubah bai sebuak dia tenadai kala nginsit. Nya kita ke nembiak nya manah ngirup ai nya. Dinga digentung.

Iya sapa kita dulu? Kiha aku menyadi aki misi kita sekali tau. Legi aku nulung kita muka kapa ulah cumiu kita tiga. Pia ku aki Geringu. Eh dudi ku aki. Ngelila dua iya dulu. Lex tuai ami dulu. Pia ko Geringu. Au udah nya siko nyu ngasuh siko ke dulu. Nyau ba asuh asuh sida dulu. Bela ngai dulu magang. Eee nadai siko kita tu ka. Aram. Nyamai agi kitai ching chemuning dulu. Pia ko Dum mai sida iya ching chemuning.

Kena pangkung beruh jamban. Au pama ching chemuning bala uchu aki geringu nya. Ching chemuning nyindir aki geringu. Au nya le lekik sida sebuat. Nyentuk ke ini geringu nya senyuh senyum ninga ulah bala uchu iya. Au ka pena gentung ke dulu ke sida iya. Lama alai main ching chemuning. Au gentung tu lalu duduk manah nunga aki misi aki geringu nya. Lalu silak ke gentung meluloi iya nya tadi. Apo apo cok. Mesai pugu pan tok. Pia ko aki geringu ngelara enggau gentung. Akai aki tok. Sengapa je nyema ke utai. Pia ku gentur nyu malu gia tu nai aki geringu. Dua mengu geringu nya la lekih ketawa ninga aki geringu nyema engu gentur mesai pugu pantu. Au begadai meh tudah aki geringu tu nitih utai iya nya titih enggau ai nyilu kuku. Au nyunak berasai ga pemuas ke begadai gadai muka nya enda berasai nyudah temu ga enggau gentur. A udah gentung temu Geringu ga udah nya. Geringu pia mega lalu dudua nunga aki Geringu lalu nyilak ke tajung iya. Adeh adeh adeh. Mesai buluh payan. Nyau manyung aki Geringu nundi Geringu. Kasek dadak aki. Pia ku Keringu. Dei ucau patah ka aku tu legai. Nya baru sepi asai dei. Pia ku aki Geringu keka matah engu Geringu. Raya aki misi kitai tu ka salu tu. Pia ku gentung ke nima seduai iya. Au temu ga enggau Geringu, udah nya Dum ga. Udah Dum tu nyilak ke enggau iya, Dinga lalu bepantun ga aki Geringu. Sigat sigat bujang langup, enda telaban ke penyigat uchu aku Dum. Kita semua anang bahani ka ngelaban bujang langup. Enti nadai bihing dua tiga. Pia ku pantun ake Geringu. Lalu di dinga ini Geringu. Ini Geringu toko jerita ukai tau ninga utai. Lalu nyaut. Kasek penadak di dia ake Geringu. Anang anang aja bala ucho di nya belai. Ngai kena murih di ketuyo ke belai nya. Pia aku ini geringu nya meletup ga ba dapur din. Au nyampau sida sebuat ibuh ke jaku ini geringu nya. Nyau le rinyik nyau le lekik sida sebuat. Ih ane age ucok. Lek ke guhu besa nya nganu. Kapa peduli ga pengetua nya. Enti indi dinga dek ngumbai ayu guru besa aki makai buah ti engko order legi. Pia ku geringu. Eh kapa kihu aki ni denya janji kitai happy. Dalam seahi uchu kitai mesti ka happy. Nya ke penting ba pengidup kitai nemu dek uchu. Enti kitai enda happy. Semak pintu enda haka aku hang. Tan ti kitai kelalu happy beketu ke kebak pintu surga. Pia ku aki Geringu. Au dini meh bulih penemu baka nya ku aku. Au udah pengawa sida iya nya tembu magang. Sida sebuat lalu dibai Aki Geringu ngirup ai kuko kam. Au lalu nyadi tukang chum, tudah Aki Geringu. Lalu mai sida iya ngirup ai nya segelas siku. Apaoh. Enda ku ulih ngirup ai ngemayuh tu Aki. Ngemayuh mas salin ditu. Pia ku Gentung nyung apu. Meda ai salin Aki Geringu je ngemayuh nya. Eh ukai tu ai buka uchu. Talir mimi mimiat. Pia ku aki geringu nyaut gentung. Akai asai nama meh tu lagi aki. Pia ku Dum ke nyungka kai. Eh asai ai sindau tu jau. Peda deh ai tu anak kuning. Baka ai singgau. Au pia ko aki Geringo ngemula ka bala uchu iya. Dum laban ka sigi enda belei. Laban nentu alih ditundi aki Geringo. Dia Dum tu lalu nyepi ai nya ngena tunjuk jari iya. Hah. Raya ai tu. Pait kelat. Ka enda nemu aku tadi aki dik bula ka aku. Pia ko Dum nyau ngerising iya.

Ko jerita, udah sida tiga ke nyepi ai enggau tunjuk jari, dua menyau reri sing. Mua gentung nya baka buah bua, empai agi enggau geringu baka enggau memua. Meda baka nya, Irup sida iya ga ai nya, tang semina dua tunjuk aja ulih diirup sida tiga. Nai aki, lapang udik enda irup deh. Temu ketawa ka kami aja deh. Pia ku Gentung ngasuh aki iya ngirup ai nya, Laban aki Geringu sigi ke jegak, tak lalu wang ko langgik iya segelas ai nya ko jerita. Nya meh bala uchu nya betempap jari meda aki Geringu pejam chelak ngirup ai ko kokam nya. Ka bebelai mimit mata tudah tuai nelan ai nya. Enggau bala uchu iya, maya aki Geringu nya ngirup ai nya tadi, Sida iya lalu muai ai nya. Amat panai bala uchu iya ngelakar laki iya, Eh, aki, bisi bejalai, bisi mindah kitai pegila, aki. Pia ku Geringu nanya aki iya. Eh, ka ngalu aku pegila uchu. Enti ka enggau aku ngejih behim kitai au. Pia ku Aki Geringu, au sebok ke ngecik Berim. Bala uchu Aki Geringu lalu madah ka enggau Memagang. Au ai ke kokam ai ubat, tau di irup kena ngubat penyakit. Enda ulih enda ngerising ngirup ai nya, Aki Geringu nya pejam nchelak. Daun kokokam bisi ba langup, nadai dibeli ambi aja. Au terima kasih ngagai semua, aku madeh kediri mupuk dulu. Ya, terima kasih ngagai bala peninga semua. Nyadi jerita Geringu Nguaki iya ba tusun ke dua puluh satu dilengkaka aku naka tu dulu.